Salam hormatly watandaşlar, zdraswçi dorogiý Türkmenistancy. Aziz musulmanlar, aziz jamagat, hemmäňizi Gurban baýramy bilen gutlaýan, eden sadakalaryňyz kabul bolsun. Öýleriňizde parahatçylyk bilen bolçulyk gelsin enşalla. Eden-goýan sadakalaryňyz hemmesi Allahyň dergaýgynda kabul bolsun enşalla. Men şu gürrüňmi başlajak bolýanym, bu gürrüňi täzeden gaýtalýanymyň sebäbi gije habar geldi. Biziň iň gorkuly meselämiz şody sebäbi kowid geldi Türkmenistana. Kowid hakda biz kän aýtdyk. Indi iň soňky şol ýaňky bi demirgazyk Koreýa Şol şoda boýun aldy-da, diňe biziň zalymymyz Haramdag Berdimuhamedow boýun alan-a ol. Şu wada çenli. Indi ýöne bu zatlar hiç welin bi her kim daşynda indi adamlar ýuwaşlyk bilen bir nätjek bi uje Millet düşdi ahyry bi ýagdaýa düşdi allawa düşdi bi ýok ýok diýip milleti allap ahyry indi hemme bütün türkmenistanda millet gyrlyp ýatyr her öýde hel o köçede her obada her welaýatda etrapda adamlar ölüp dur ol hakda biziň ozalam habarymyz bar ýöne iň gorkuly meselämiz Ýaňky türmelerde biziň sebäbotady adamlaň Türkmenistanyň içinde şu wagt ol plança million, iki milliondan kän adam ýok. Elli müňdenem az däldir türmäň içinde oturanlar. Ýalan sözleýär näme diýýänem bolsa. Indi şol elli müňüň içinde pikir ediň häzir diňe ýaňky Baýramalyň şol semýorka diýilýän türmesinde ýedi müň sekiz ýüz adam bar. Ýedi müň sekiz ýüz adamyňam gije gelen habara görä, üç müň bäş ýüzi ýatyr galybilmän ýatyr. Zonaň başlygam bar-a, ba, gaýrat ediň, ajyrak nahar iýiň, iýmäge zadam ýok, otag olara, ne olara bir ýaňky swidaniýe bar, ne olara bir ýaňky bir gelende olara bir peredaça diýýär, şoňa meňzeş hiç zat ýog-a. Adamlar bilen näme? Adamlar oňala kesellän ýagdaýyna gaýtam olara gowrak nahar bermeli. Indi men ýüzlenjek bolýanam ýaňky bir haramdag Berdimuhamede ýüzlenjek bolýan. Sen hakyky bir özüň mana sen şu it ýenini syçar diýenleri gaty dogry. Sen kakaň aýal maşgala naşarlara dözen adam. Şeýle doň ýüreklik diňe siziň maşgalaňyzdan çykýar. Neneň dözýäň şu millete? Hä? Ozal-a boýun almadyň, indi boýun almaly wagtyň gelende-de ne kömek edýäň. Indi bolýa, bi daşyňdaky adamlar her kim özi oňardygyny nedýä. A bi türmäň içindäkiler näme etmeli? Sen näme olary näme resmi kazyýetiň çykaran karary barmy olary öldürmeli, atmaly diýip? Hä? Ölüm jezasy berilimi? Näme üçin olar ölmeli türmede? Hä? Kimsi ýarym gram tirýek üçin ýa bir gram üçin otyr. On, ýigrimi ýyllap basyp ýatyrsyň. Muň alak ýagdaý ýurduň içine gelensoň, sen näme üçin amnistiýany bereňok? Gurban baýramçylyk, çykar milleti! Boşat, beýle-de bir zat bormy, elli müňläp adam saklaýaň sen. Hä? O wasmörkada-da bar, ol birinji zonada-da bar ýaňky, şagal diýýär, beýleki diýýär. Hemmesinde bar. Bolniçkalar doly ol inçe keselligiň üstüne ýene kowid eritip otyrlar. Bir düşünýäňmi, sen bir nähilem bolsa bar-a okuw ylymyny alan adam-a, sende bar-a bilim bar-da ynsap ýok sende. Wyždan ýok sende. Namys ýok sende, düşünýäňmi? Seň edýän zadyň, sen milleti gyrgyna saljak bolýaňmy? Hä? Neneň dözebilýäň sen şu millete? Indi men ýaňky bulara seredýän adamlar bar, ýaňky bi zonaň başlygy bar, ol ýokarda şol nemäň, bi haramdagyň bajysynyň ýaşaýan şol on bäşinji kwartal diýýär, näme gazada salnan täze Ol ýaňky jaýlarda ýaşap ýör nemäň? Neme MWD-iň başlygy ýaňky Çakyýew? Senem ýaşap ýörsüň bu ýaňky haramdagyň bajysynyň öýüniň gapdalynda. Ýa-da Baýramalyň zonaň başlygy? Bir režimças, operças. Siz näme ýöne geçer ödýäňizmi bu zat? Hä? Iki at depişer, arasynda eşek öler, bilýäňizmi şony? Hä? Çakyýew, eger men ýalňyşmaýanmasam, sen şol Konzawodda buhgater bolup işläp ýören Çakyýew dämi sen? Nädip sen BMWD-niň ministri bolanyňy bilemok. Ýöne bar-a, millet bir aýaga galansoň, sen buhgalter bolduň, ministr bolduň tapawudyny bilmez. Ýeke özüňe jogap berdirmez. Şu saňa nirde degişli adam bolsa şolaň hemmesini bir ýan ujundan syýrma edip goýarlar. Millet bu ýuwdan ganyny, bu çeken azabyny ýadyndan çykarmaz. Ahmal bolmagyn, şul oýun ýöne oýun däldir. Şol eşeksiňiz siz. Indi men millete ýüzlenjek welin, eziz jamagat, Hormatly adamlar, dogan-garyndaşlar, dost-ýarlar, bütin Türkmenistanyň raýatlary! Bu halkyň başyna gelen zalymlar ozal-a harambaşy, soňam bu ýaňky haramdag diýdi. Bulaň hemme oýuny çekdiňiz, sesiňizi çykarmadyňyz. Eliňizden zadyňyzy aldylar, sesiňizi çykarmadyňyz. Biznesiňizi aldylar, sesiňizi çykarmadyňyz. Ýurduň içine sygdyrmadylar, gaçyp ugradyňyz. Indem bir bela geldi welin bar-a, munda-da bir iliň etmeýän oýnuny etdi. Beýnine bar-a ýaňky bilýä ol Orsýet bilen gürleşip dermanam getirjek bolýa. Ýöne şol kawidiň bardygyny boýun almajak bolýa utanmazok gyz geç öteninden utanar etjek bolýa ol. Haramda Berdimuhamedow. Hä? Sen ojagaş oýnuňy etme boýun al şindem. Boýun al-da sen şo dermanlar resmi ýagdaýda gelsin halkyňa-da kömek et. Indem görýäňizmi şu bela gelensoň, siz-ä ýurduň içine girip bileňzak, men daşyndakylara diýýän. Ýurduň içindäkilerem çykyp bilenak. Bulara kömegem edip bolanak. Bu bir taryhy gapanmy? Bu şundan nähili çykmaly millet? Ilki bilen şol näme oturan adamlary, türmede oturanlary amnistiýa etde çykar. Haramda Berdimuhamedow çykar sen ýogsam bu zatlar aňyrsy gaty erbetdir bilgin sen ahyry milleti gan çaýkaşaga ertersiň sen çykar bular bara beýtdirip bir elli müňläbem bir basylan mogum entek eltepäni sanamak men Çykar bulary bir çykarar ýalanym çykar adam azart oň içinde olar biri biriniň üstünde ýatyrlar bileňmi ýer ýok zonanalaň içinde tutulan adamlaň derdinden göýber adamlary häzir ber amnistiýany adam bolna bir taryhda at gazan şum gala iş edipdir diýip Saňa şindem şu bar-a bir ýaňky mümkinçilikdir. Ýa edersiň, ýa etmersiň, ol seň ynsabyň-a ýokdur, ony ýöne bilen Hudaýdyr. Düşnüklimi? Eziz jemagat, adamlar! Egerde biz şuny çydap, indi çotady, indi bärde türmeleň içinden siz ne ölini görersiňiz, ne maslygy görersiňiz, ne jeset beriler size. Bular o türmäň gyrasyna diňe gömüler gider, gömüler gider. Gaty erbet ýagdaý gelýär. Oň üçin talap etmeli. Talap etmeli. Gerek bolýan bolsa Çakyýewa ýüzmeli, ýüzlenmeli. Get gerek bolýan bolsa Berdimuhamedowa bolmana haty bir ýazyň-a. Biz sizden üýtgeşik zat dilemedik-ä. Eger ölen bolsa şony görkediň. Ýa siz hiç zat Men näme diýjek bolýan eziz jemagat. Hormatly adamlar. Eziz watandaşlar, türkmenistanlylar! Biz ýeközümiz hiç haçanam hiç zat edibilmeris. Ýurt içinden bize kömek gerek. Biziň dilän kömegimiz nämedi? Maglumat beriň diýdik. Berenler bar, bermeýänem kän, bermeýän kän. Eger-de şu wagt şuňňalak bir kesel çyrp başlan bolsa, a şo taýda gölegçiler gidip dur. Ýekejesem şony bara surat alyp görkezibilenok. Kimden gorkýaňyz, pagonlylardanmy? Pagonly ýetmez size, siz özüňiz gorkýaňyz. Ýöne gorkdugyňyzça, bel, näçe gorkdugyňyzça şonça da erbet bolýandyr. Muň aňyrsy gowy däl. Hormatly adamlar, eziz millet, birazjyk jemleneliň, birazjyk bir bizem hereket edeliň, ýogsam munuň aňyrsy gowy däl. Talap bir ediň-ä. Bolmanda şol geçip bolýan, şol geçip eger-de ölen-ýiten bolsa, ýa ýene-de nirede bir habar, şony bir ugradyň-a, biz agzar ýadak, bize bir delil bir beriň-ä siz. Bu gelen belaň öňünde näme boljagyny hiç kim bilenok, ýendi muň ikinji tolkuny geljekmiş diýýärler. Ýöne haramdag Berdimuhamedow, men saňa ýene-de bir sapar ýüzlenýän. Ol aňyrda bar-a, woz gelip gitdi, aý ýokmuşyn diýdi diýip, sen indi bar-a, balat çekilensoň boýun almaly däl diýilýän oýnuňy goý. Är kimin boýun al, bütin dünýä ýüzlen, kömek diý, türmelerem boşat. Düşnüklimi? Seň başga hiç hili alajyň ýokdur. Ýogsam bu maslyň yzy gutarmaz. Sanam azalmaz, hiç. Muň sanam gutarmaz, yzam gutarmaz. Hudaý diý! Toba diý! Estagfirallah bu edilýän zatlar bu bolup ýören zatlar Hudaý saklasyn. Milletiňe ýüz öwürde milletiňe bir kömek etmäň ýoluny gözle. Indi mundan beter nämä garaşýaň sen. Daş töweregiň ölüm ýitim.